आ हमारा ना चाही सुख आराम यौ हम मिथल में रहबै साग पात खोटी खोटी दिबा साग में बही आय अपना किशोरी जी के टहल बजेबै टहल बजेबै आ हमरा न चाही सुख आराम यौ हम मिथल में रहबै बाप रे बाप अपने बाड़ी में जे है सब रंग के सब्जी लगे छी का आय मुरई लगेने छी कोबी लगेने छी धनिया बाग केने छी का साग बाग केने छी टमाटर रोपने छी का आय आ इएह हमे उपजाबै छी आ कुछ बेचबा करै छी आ घरो में खाइ छी आय दोसरा के यहाँ पर कथी लए हम जाए आय बेटा कहलकन कि बाबू मुरई के उगैर कर रही है कियाकि सजिया में सबटा उपार के आ हटिया पर जाकर बेच लेबै दूगो पैसा भऽ जेतै

एहिमे कैल्शियम खाद देन छियै ने आय कैल्शियम है डीएपी है पोटास ओनाहिते अहाँके थथना फटल आ करेजा फटल देखियौ आँय? देखियौ काका केना बजै छथिन से कहत पहिले मुरई मोटेल है तऽ हमर ने मोटेल है कि अहाँके कोन जरूरी है मुरई से अरे मुरई जे मोटायल छै तऽ एगो जे खाय लए देथिन तऽ की भऽ जेतै से पहिले कहू तऽ आ हैं, तखन केना ले बोलै नहि छथिन? हम हैं? बेचे दुआर रखने छी पाइ है तऽ कहू तऽ सुनऽ पाइ के तऽ उखाड़ कऽ दे। लड़का, पाइ से तऽ सबके दै छथिन से पहिले कहू तऽ हैं। कते नीक अपने छथिन आ तेहने हिनकर मुड़ै छनि से पहिले कहू तऽ हैं आ हमरा सबके बाड़ी में रोपलियै तऽ पूरा गलि गेलै एकोटा नहि भेलै बुझलखिन आ पाइ के काका दिक्कत रहै छै तऽ ई जे एना दऽ देथिन तऽ की भऽ जेतै से पहिले कहब आँय? आ आ ठीके में हम बड़ चिकन छियै ई बड्ड सुन्दर छथिन हिनका से बढ़ि कऽ तऽ हमरा एहि टोला मे केओ नहि लग बुझियौ झलखी अहाँ एकटा आदमी छी जे आँय? हमर तारीफ कऽ रहल छी का नहीं तो जे कोई एले हैं तो मुरई फे मुरैये के देख के तारीफ करे लगले हैं

तऽ कथी लऽ कऽ से कहत ने पहिले हैं ठीके हम सुन्दर लगै छियै बड्ड सुन्दर लगै छथिन बुझल की बाप रे आ बाप ओनाही तो हमर बुढ़िया के मरला कते दिन भऽ गेलै अच्छा बुझली। से बात कहिया से कौआ काठी नाही ओछाइन पर सुतल रहै छी आ टुकुर टुकुर तकैत रहै छी कऽ बुझली तऽ सुनत ने आब नहि ताकथिन बुझलखिन आँय? हिनका हम सही से ज्यादा प्यार करै छियन आ ठीके ने? हां हमरा मुरै दत ना यह तो हम चाहे छले कि हाँ। सौ से ज्यादा जब हमरा पूरा एकदम, हम जब उखाड़ से लिया। ज्यादा हमको माने लगता है हम उखाड़ लिया आ तो उखाड़ हाँ? उखाड़ लिया मोटका मोटका जते मुड़े है यहाँ उखाड़ लिया बुढ़वा उखाड़बो ने करै छन

लाबो छै ओइ सरबा के कहली अपना बेटा के एते तर मुरई के नहीं रोपही आय बुझिया बादामा साग तऽ पूरा अथी कऽ लेने छथिन देखन तऽ अरे बादामो के साग है सेहो यहाँ उतर लिया मुरैया उखाड़ लिया मुड़ी रह बुझियो की छथिन कहिया ने बुझियो की अहाँ के संपत्ति है हमरा छै ने दोसर के कर रहते आय रे हमर संपत्ति हम चाहे ओकरा लुटा दिया चाहे राख ओ सब उतार थु ना ई आहा लखो या कते नी छला बत हाली कते नी हे से कहो बुझियो आरा दाथुन मोटका मोटका हम अहाँके खोज कऽ दऽ रहल छी का हां मोटका मोटका हाँ, हाँ। दाथुन लेकिन के

एकरे दुआरे हम लगेने छियै ए चुप ना भोटिया तू अहीं एकरे दुआरे लगेने छियै नहीं केकरा दुआरे लगेने छियै बेटे दुआरे खे दुआरे ताहिमे हम कहियो एक दिन उखाड़ लिए ना पूरा खेत खाली केना भऽ गेलै हैं सब तो बचले हो बउआ सब तो बचले हो बचल नहीं है तू एनाहिते सटा मोगी छोड़ी के घुसा दै छै बाड़ी में ओकरा

सारा संपत्ति के बुढ़वा पर छोड़ देते लुटा देते ओ मौगी हमरा पटिया बैठल का पटिया बैठल का। मुरई दुआरे एकटा गार्जियन होय जे कनी कनी खर पात खोट खोट के लोग बेटा पुतौ के राज लगाबे सबटा के लुटा देलक सबटा के बुरा हाँ, मार। देलक बुढ़वा बुझल छोड़ा पर के चक्कर में। तम जार में छुछुआ अपना द्वार हम जार के जोगार खोजे छली हां त इहे सब साग सब्जी उपटा के लुटा के बुझल बाप रे बाप आय के बाद तोर खाना पीना बंद खाना गए मौगी चल

लेकिन ठीके कहलकै हमर बेटा पुतौ कि चाल हिनका ठीक नहि हिनका छुछुन्ना रहनि हिनका चाल एहन चाल हमरा नहि रहबाक चाही नहि रहबाक चाही का कियाकि कोनो चीज उमरे पर नीक लगै ही का आ बुढ़ारी में चाहबै कि घिबढारी करी तऽ एहने दशा होत जेना हमरा भेल हन ताहि दुआरे कहै छी अपने सबके जे गलती हम केली ओ गलती अपने सब नहि करब नहि करब